one man wen e be say im wife just stand up one day carry waka carry dia children run comot um, three of their children run comot till now nobody know where she dey that the number for here um, uh, uh, uh, the man dey here oga good morning sir good morning welcome to our backyard Wait, wetin be your name sir senu ezekiel simu senu senu senu s-e-n-u uh, where you come from

na your own children eh. now your your daughter your first daughter you say you na talk for phone day before you say day will be her birthday which means you get her phone number our phone number now um, which means but you can you fit see her anytime wey you wan see her no way no way wow since then now since then I saw her three times. And how, that time we how you, that time we since for the past four years we don't see her three times. How una take see where una meet? She just dey waka for road you see am. Abi she come meet you somewhere. Abi you meet am somewhere. How? The girl that followed that one, the girl that followed that one. When the uh, when my wife left house after the third day, mm. she went to Umarite at Ikeja. Yes.

you dey you dey beat am Uh, it's not that I'm bitter. but una dey but- fight But I've sl- I've slapped her about uh, three times. See, we we married for twenty. It's about to twenty six years before she Hmm. left house. okay I formerly I hate to beat a woman, Mm-hmm. Dear but she customer, put me into. That's why I don't carry cane to beat her.

sisters that hear about it they don't support her. this matter wey we dey handle so the matter uh, the matter eh. plenty uh, which of them we go call no. the wife no her number no go abi. Uh, i wan try call the wife again. Mm. Mm, because a lot of things don dey come outside a mm. lot of things don dey come outside we dey hear you. you can talk the two number okay if you talk your, your mic dey your mouth. she have two number. Uh, eh, na the second one i dey try call uh, but she no pick the second one the first one dey ring uh, the first one no connect at all na the second one um, dey ring but she no dey pick the second uh, the so she still dey this lagos abi she don go back to kwara. she in lagos. she dey oh, still dey lagos. Mm. na which which side she dey stay for mainland abi for island. i don know where she stay now. okay okay now uh, uh, plenty things dey come out you know, from from the gist uh, when, when we dey off air Uh, that the next number we go call. When we dey off air, they talk with um Oga. We don't talk. We don't hear a lot of other things. You know, when she go afar, you know, different different things. Uh, um, but it not go make sense if we just hear from one side. Which person be this? And her elder sister. Her elder sister. Mm -hmm. Make we call somebody from her own camp.

um, and plenty other things plenty other things we don try call the wife but she no answer our phone call and eh, now we say make we call you wey be the elder sister because first of all we don ask am say pe you get any reason wetin be the reason wey make your wife run leave house till wey be say till today uh, she no come back and she no even allow the children see see am he say he no know the reason so we dey try call the wife make we know wait kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wetin be the reason make e no be like say we just dey hear from one side you understand and we no hear from another side e no go make sense at all at all na im we say since we call her ti ti wọn gbé call make we call you bóyá ẹ máa ṣàlàyé fún wa. Eh, well, the little I know about their relationship,

So at that stage, is now involving life and she said she cannot continue. okay that was what she told you na na na na wetin she tell you be that. that's what she told me. okay you well, know you know the reason wey make her no gree make daddy and no see the children because that one na dey most important now

mm, before we will now say ah admino so mm. she just she insisted those people were trying to she insisted and at a point the people now said ah well if the woman can insist like this then na only she know wetin her eye dey see. dey see yes. okay you wey you wey be the husband as it is now

uh, that he's not the one that sent them away. Okay. So if they don't Ho come back home, hold on, ma. Hold on, ma. Hold, hold. Thank you, ma. ma ma god bless you for this insight just hold on ma ngbo eh, daddy anu na na ngbo daddy anu na, na true say you talk say na until the children come back before you go take care of them. they they they wanted to put me

eh, about say seventy thousand the left house is not up to this i'm angry when the girl came is seventy thousand three hundred i carry seventy three thousand give to anu see then i've never seen anyone last year. okay dem no dey send you bill for school fees nothing, since that time nothing. ma'am you say na only once they don send am school fees bill. Uh, the school fees we sent him did he did he pay. he say he sent seventy thousand three hundred and he gave anu seventy three thousand.

no problem. thank you ma ah, anyway make we enter market once we come back we go call anu herself ah. eh, we go hear from anu herself hmm. and eh, this matter e dey very simple as far as i'm concerned this matter dey very simple okay wetin you dey find okay i go do this one i go do this one una go give me this one yes then issues no go dey but anyway make we go market come back we go call anu and then we call this aunty back again make we see how we go take settle this matter once and for all we dey come back.

Shalatem dem get am for every age group dem. Make you remember to always take Shalatem with food. If symptom no change after three days, go see your doctor o. Una know say na more than three months person take dey sleep for one year? So where you dey sleep? I sleep on Sarah Beauty. I sleep on Sarah Flex. I sleep on Sarah Liberty. sleep on Sarah Ultima. I sleep on Sarah Prestige. I sleep on Sarah

Cleans deeply, fights bacteria, and gives you fresh breath. Complete fresh protection from close-up. na so so na who fit tell me wetin i wan cook e dey smooth yes na shey i go fit use my hand roll am well well yes na eh e dey flow with egusi ah, well so that one na correct what about draw soup that one na

um, follow her talk now now before we even uh, settle down call anu herself uh, but the number uh-huh. ah like say she don dey call the sister the sister wey no gree take our phone call i just wan tell am wetin dey for my mind because the truth is all of una wey dey there wey dey hear me whether man whether man whether man fit do wetin im do eh, wetin im suppose do as a as a father or not e no stop you e no give anybody right to say okay oh you no suppose see your pikin Then, no Ngba, see this kind thing now. e no give anybody right No, let you say you wan pack. Only you still carry children. only you still carry still dey children force the man only you say still dey if you force no the rent man if you no house, rent pay house you pay pay. now wait Abba. okay na you go be father to the children you are not going to be father to the children no matter wetin the issue be. Oh. like i build three bedroom for lagos e carry my children comot so na he dey go i don't understand wetin dey happen for this marriage this nowadays no matter wetin happen i go talk am make una hear me well every woman wey dey hear me hear me well whether the man dey do responsibility or not e no stop you hello ma. hello. yes ma um, i i well, um, uh, sorry sorry we had to call to go market mommy e, e get things wey i wan okay. talk i just wanted you to finish uh, make i hear everything okay. wey you talk now um, uh, you dey aware also say anu bin get uh, belle but dem no wan make the papa know. what do you expect of a girl

then it's a problem mommy you i think you being the elder one there mommy i'm momo momo i i go talk my mind and i'll let you talk you okay. being the elder person there you were supposed okay. to have brought them down sat them down try and find a lasting solution on this thing do you understand okay. but the way you are what did you make me talk now now this pregnancy one way you talk no mm -mm. no okay. it's too bad too bad okay. statement it's too bad a statement i was i, I dey keep quiet make i dey hear everything wey you go talk but this pregnancy one wey you talk e just tear my cap e tear okay. e tear e i i just so no i feel say mama you suppose don settle this matter since this man is wetin okay. this man dey ask for what is he asking for okay. he no ask okay. he no want the wife back all he wants is give me opportunity to be seeing my children otan he say for four years his son he has not seen him okay now the school fees wey you dey talk mommy the school fees wey you dey talk eh? the school fees wey you dey talk wey say seventy thousand apparently no be anu na for the younger one toto eh, eh, eh, to na na for the younger one toluwalashe na him dey do for mm. you know say anu papa buy phone for anu last year. you know every okay. other expenses wey him do for anu last year you no know okay. Okay. madam whatever you are doing in this life na you na the children make you dey think of na the children who is okay the boy now wey be the wey wey wey be the boy who be the fatherly person wey go wey go advise the boy on how to be a man in this life a, a real man a real man who will do that

no be you mo take am say no be you say make e no see the children and also the children dey live with their parents my question is what is your role as a big aunty to the children and to your own younger sister wey her marriage don scatter what is your role to the children to take for make sure say their father dey uh, in their life that is all so wetin we go do how do we settle this thing.

call Anu. You said I'm the I'm the one behind the problem. Ah. Ma madam, as the elder sister to the woman, we they ask how we go to move and forward. Elder you see, they go back to, children, ask this person. Eh, how do we move forward? Anu. Okay, no problem. Anu. No problem. Atigbon. So my people, una don dey hear how everything dey go now. Una don dey see am now. Call this. Have you asked him if he did this? Una don dey see am. No be so now. We know what we are talking about. Eh? She disappointment for human right. They lay after a year went to human right. They call my wife. She's the one that tell my wife to no come. Anu, hello Anu, how are you? My name na Nedu. I dey call you from Wazobia FM. Uh-huh. Um, your your daddy dey studio here with us, so we dey talk about issues wey come. Wait, you dey hear me? I'm hearing you. So we dey talk about issues wey concern you know him not him not being able to see una, uh, you Toto and the and the boy and plenty other things. Um, um, okay. By the way, you dey school, Abi? Yeah, I'm in school. I'm in my final year. Okay, which school you dey? You dey school now, Abi? You dey house? Yeah, I'm, I'm actually on Titi, Titi Party. mi I gbọ́ attend, I'm actually on Titi Party. I'm on Titi Party. dj kini. teaching practice. okay Teaching teach, practice. teaching practice okay so you are busy yeah. now. No, I'm not busy. I'm, I'm listening. um, um, uh, um, uh, Anu, wetin go Yeah. settle this quarrel between how una go take settle this problem wey dey ground to make sure say your father get access to una wey be im children

we wey be mothers yes let's try to dey control our family mm-hmm. no matter what mm. because sometimes like this no matter sometimes something fit happen but mm. let's take it easy because tomorrow we don't know tomorrow yes so at least if something like that happen let mama and papa sit down before you wey be mama you go carry your children dey run out no

whatever she say na what happen. so now now so which means your family don go there now na only once dem go they don try go again to see whether solution go come from this thing. okay uh, reason they did not try go again as i went to human right after a year mm. see they are the one that take me to human right mm. i went to the human right after a year because people have tell me that i should come uh, hold on hold on but after a year i i went to human right

Okay, now um uh, uh, now we don't reach like that. Um um we no wan even start going into the matter of say uh, because all of them now don talk say according to the other sister and the the other sister talk say you bin dey beat the woman um, uh, your wife and the, your daughter too also talk say you dey beat am uh, uh, too we no get proof for that one we no know whether na true or whether no be lie but we know how we dey always take note say they dey beat person on top this show but anyways um, uh, we go go back to phone call too now but if dem tell you now wey plenty people don dey talk now say make una sit down find a way to settle wetin be the thing wey you go do to find a way to bring the solution to this thing. if i say if i say i should go to the mother mm. i go to the mother if it this uh, senior sister they no accept. she must dey there. if she say she no go she they no the so which no means sit. which means the final talk on top this matter na this elder sister. that's the senior sister. wow She's and if the elder sister dey talk like this so where one come settle the matter from. Hmm. hello who dey on the phone line. hello. hello ma. Mm, good morning. Uh, this matter now.

thank you now now now bring me back to wetin we talk before abeg eh all of una when e be say be mothers out there and be parents out there because e don get one man wey we call also on top this show eh, when e be say the wife say say e talk say the wife send am rubber eh, na the wife send am rubber go see go mm. come eh, am am uh, come rob am mm-hmm. so therefore the wife no go fit see the children again mm-hmm. see all i go tell una be say mam pikin need mama pikin need papa Whether the papa and the mama dey together, that one na different conversation entirely. Make una always find a way to d- allow your parents to dey present for the life of the children. Papa Anu talk am now say the day wey he call Anu for for vid eh, for for phone, abi for video call, Anu he tell Anu say okay, oya before I go send you money o, oya make I talk to my son, make I talk to your brother. eh eh ngbo wetin happen. when i when the, the boy i no when i'm talking to the boy i say ah uh, good luck the name is good luck i mm. say good luck how are you how is your school why are you not asking for your father ah he say my, my mommy will kill me. you see am. Hmm. They swear to not enter the, the boy. So the thing now don't even enter. They don't already know. So okay, oh, now matter of even threats now. They're not born you well to think of your papa. They're not born you well to even ask for your father. When they leave her, when my wife first of all leave us,

um, uh, toto you go you go tell them make they say for you to dey send money to them make they open make they open account for each person and make it be the person name uh, good luck go get him own name uh, him own account uh, kí ló ń pè uh, toto toto go get her own mm. account um, uh, uh, uh, anu get her own account get at every point every one maybe once in a month or twice however your pocket take do when you dey send money you go dey send money to each of them their account

take responsibility for your children na you born them na there dem go hold you.